Abusuafo, yɛma mo nyinaa akwaaba de ba TTV News so. Ɛnnɛ, yɛbɛdi nkɔmmɔ bebree wɔ yɛn afidie yi so. Issue bi nso so nenam mframa mu a seesei deɛ ɛkame ayɛ sɛ baabi a social media, television and baabi a bɛwura biara no, ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ circulate a ɛno ara na ahwɛfoɔ reka ho asɛm. Ɛyɛ the battle between ɛyɛ Prophet Daniel obi nim eh, angel ɛne eh, yɛ asen central member of parliament eh, honorable kennedy ɔhene japan eh, sei sɛ deɛ akɔduru nyinaa ne sɛ akɔduru court ɛma ɛkɔkyere angel obi nim ɛma ɔkɔdaa cells kakra nsa na ɔnya bail Na nkɔmmɔ ho nkɔmmɔdie no rekɔ so. Yɛne papa rebɛtoa so ne adi ho nkɔmmɔ ahwɛ eh, ɔno nso so ne stand ne n'adwenkyerɛ fa saa nneɛma a ɛkɔ so yi ho. Eh, dɛn koraa na eh, ɛfiri he na yɛrekɔ he? Ɛso nsunsuansoɔ ne sɛn? Dɛn na wɔn a wɔyɛ stakeholders, wɔn wɔ mu kyɛfa ne twakan wɔ nyamesom mu no Wɔn nso no, wɔn kyɛfa ne sɛn? Dɛn na anka wɔbetumi nso ayɛ afa saa asɛm yi a ɛkɔ so yi ho, na ɛhefa na ɛrekɔ akowie? Enti ɛno ho nkɔmmɔ na yɛde toa so wɔ TTV News yi so. Ɔpanyin, ma yɛntoa so. Na menim deɛ, wo general impression on the banter between Angelo Binim and Kenneth Djapong. Eh, deɛ ɛdi kan, deɛ mɛka ne sɛ, saa ɛhɔ hia me pa ara. Na ɔn sɛ yɛ sɛ wokɔto sɛ aboa bi si, wɔn ka ne sɛ. Aboa bi si wo nua bi so a, ka sɛ sɔre yɛ so, nka sɛ sɔre ne so. Eh, Amanfoɔ nim sɛ prɔfɛtfoɔ na wɔto ada adi. Wotie no yie pa ara. Sɛ yɛka sɛ yɛwura Matadist, Pentecost, Roman, Presby, Anglican, SDA ne yɛyi hɔ nsɛm aba a, ɛbɛkyɛn kuro yi. Ɔte ade no ase. Ɔse deɛ ɔfiri sɛ hwan ne odwamanfoɔ? Deɛ ɔfiri sɛ ɔnyɛɛ bɔne da no, monto boɔ no. Ɛboɔ no hyɛ ne nsa. Na ɔde ato hɔ. Ɔyɛ ne sei, na ɔde ato hɔ na wafa ɔkɔ. Wonim adeɛ? Adeɛ bi rekɔ so wɔ ɔman Ghana, na mada adwene ho. Na meplane sɛ mɛkɔ yɛn nana Otumfoɔ na mede akɔ akɔto n'anim sɛ ɔnstɔpo saa adeɛ no. Mennyina obinom afa, mennyina Kennedy afa, deɛ Kennedy reyɛ no fine, ɔma nnipa adwene mu abue, meyɛ prɔfɛt, menim sɛ azaa wɔ hɔ, menim sɛ nkurɔfoɔ yɛ azaa, menim sɛ biribi rekɔ so sei, fine, nanso kae ho sɛ ɛte sɛ adeɛ a yɛabɛto no wɔ asase yi so, ɛte sɛ fie apam, obiara nni hɔ a ɔsɛ sɛ ɔbɛtumi abireki fie apam. Yɛ wo deɛ ne kɔ. Ate message no? Bɛyɛ dɛ breki fie apam wo na ɛtwa sɛ yɛ wo deɛ. Sɛ wobɛtumi a, kyerɛ wo ne abusua no nyinaa mo yi mpanimfoɔ ɛwɔ mu na mo sɔre sɛ mopɛ sɛ deɛ abɛto abusua no mompɛ. Yɛnhwɛ adeɛ bi. Sɛ obi yɛ evangelist ɛsɛ kura dɛ wɔn ani agye a kyerɛ sɛ wɔn bo se adɛ yɛ a wɔn nkae ho sɛ obi nim wɔn nyɛ nyame o ɔnyɛ nyame o ɔyɛ nipa ɔyɛ nipa ɛna wɔn nkae ho sɛ nyame adwuma ɛna yɛ sɛe no ɛnyɛ obi no obi nim de ɔyɛ nipa ɔda dɛ n'ase obi wɔ hɔ a nanka ɔwɔ gyidie paa ma sɔfo bi nso nam deɛ ɛkɔ soɔ no Obeyi gyidi afiri ne mu. Ɔte adeɛ no ase. Enti saa adeɛ no a ɛkɔ so a, na da bi a meda dam a na mesu. Ɛnyɛ sɛ ebi bɛto me o. Sɛ mebɔ m'abrabɔ yie. Mehwɛ deɛ ɛkɔ soɔ no a, mebusa me ho sɛ nti Ghana yɛwɔ Christian Council. Mm-hmm. Ɔmo wɔ yi. Ade nti na ɔbisa ho saa. Ah, na deɛ ɛkɔ so wɔ Ghana wɔ so ɔmo yɛ Christian Council. Ɔmo dwumadie ne sɛ deɛ ɔmo nim ara ne parliament, deɛ ɔmo nim ara ne castle. ma menka na obiara nhwɛ obiara ntumi nhwɛ obiara o mhm. wowɔ sika a wohwɛ wo ne wo yere ne wo ma mhm. ana wo sika no wode gu w'accounts mu mhm. deɛ mepɛ sɛ nnipa te aseɛ wɔ abrabɔ mu ne sɛ onyankopɔn na ma nnipa abrabɔ si yie ana ɛmfa ho hɛ obi wɔ ha ate na yɛ anaa meya sɛ ghana ha ho sɔfo mpanimfoɔ no a wɔbu wɔn no wɔn na ɛdi bɔne Hmm. Yeah. Deɛ ɔmo bu ɔmo no, yɛn yɛn nkɔɔfoɔ no deɛ ɔmo sɛ asantefoɔ. Mm. Yankɔ sukuu. Mm. Ti ɔmo de ɔmo ani asi yɛ so. Sɛ kumasefoɔ ɔkɔ akra ayi ɛna kumasefoɔ asɔfo no mo abɛsɛ adwuma no ɛna mo abɛyɛ sei no. Kuro biara ne akyɛdeɛ a onyame de ma yɛde mo yɛde ɛɛbayerɛ. Eh, Ɛne ɛmo kɔ osire mu. Asantema mu yɛdua bayerɛ. Yɛn bayerɛ a ne yɛyɛ yɛ koko ase bayerɛ no korɛ kɔ. Ɛne afaseɛ. Ɛne afaseɛ. Wate adeɛ no ase. Ɛno korɛ ne hɔ biom. Nso yɛda so de mo bayerɛ da so yɛ dɛ ɛwɔ hɔ. Onyankopɔn tumi adom a wɔde baeɛ. Papa Kennedy Onyame nhyira no. Mapagya me mu ama no. Wakyerɛ sɛ ɔpɛ asomdwoeɛ. Wakyerɛ sɛ ɔpɛ nokorɛ. Nanso Ɔnkae hu sɛ ɛnyɛ obinom na ɔtaa kɛ no yɛ nyame adwuma.
Ɔda dɛ na sɛ nkurɔfoɔ ɔbɔ se ɛyɛ nkurɔfoɔ dɛ. Mhm. Hwɛ ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Ewiase ɔho, da bia meka sɛ ebi a ofiri sɛ ɔreha obi mmerɛ bi bɛso. Onyankopɔn ɔne atemmuo wɔ ne hɔ. Mhm. Obi bɛtumi adi bɔne nyinaa ɔbɛkɔ heaven. Aha wogye tom. Mm, sɛ ebi, ebi se Yesu. Heo, n'anum kasa kɛkɛ nti. Mm. Na eduru mmerɛ bi no, da biara meka sɛ, ewiase, sɛ nipa hu mepawkyɛw ka a, ɛsɔlvo problem.
Okay. Me, sɛ me, ɛna meyɛ obi ne mu a, ɛna mekɔ, yɛmfa no sɛ, ebia kaka no adi koraa ɛyɛ program no a, ɛna mawura hɔ. Mm. Papa Kennedy me woyɛ me MP woyɛ me panyin gya biribiara mafom wo afa kyɛ me wata dɛ na ɛno wa no case da ɛno brɛbrɛ ma baatɔ yes na na mebɔ mpaeɛ sɛ yɛka sɛ anka bi a mepɛ kramoni anaasɛ obi sɛ ɔno ɔyɛ kɔmfo koraa ɔnye nyame nni a ɔbɛsɔre sɛ ɔbɛma asɛm no adwo a Sɛ Nyame bɛhyira wo. Na megu so sɛ mɛkɔ me nana Otumfoɔ hɔ. Me nana no no na mede dwatoa bɛkɔ sɛ wɔn ne Papa Kennedy bɛyɛ dɛ ɛbɛkasa na asomdwie bɛba wɔ Kristo mu ɛnyɛ obi ne mu. Ɔn seisei hwɛ eti na ɛsɛ sɛ wokɔ do sɛ aboa no si obi so a, ɔn seisei wɔasaa de obi asaa aba. Ɛɛbɔ o. Atade no ase. Na kyerɛ sɛ, ɛ, ɛ, wode ka ka asɛm bi sɛ, ɛ, ɛyɛ ani na nkurɔfo bi pɛ sɛ wɔto si nkurɔfo bi so. Yes, yes. Enti no, mennim deɛ wobɛfa kwan yi so aka bi akyerɛ Asanteman mpanimfoɔ ne, ɛ, mpanimfoɔ a wɔwɔ mantam yi mu. Yeah. Sɛ wɔmfa wɔn nan nsi fam na adeɛ biara a ɛsɛ sɛ wɔyɛ no, Yeah. Wo na kasa si wie. Ɛɛ, na anka ebia nneɛma bi a ɛreba no, ebetumi abrɛ ase, anaa ɛtumi Me ne wo kasa seesei ara koraa no, ɛyɛ sɛ mekɔ ɛɛ KMA bɔs hɔ. Ɛɛ, menom wie a, mɛpɛ kwan bi so na matu ho anammɔn. Na ɔn sɛ deɛ ɛrekɔ nyinaa, wɔyɛ Asantefoɔ, wɔwɔ Kumasi, na wɔmpɛ kwan bi a ɛde asomdwoeɛ bɛyɛ dɛn? Ɛbɛba. Kae, ɛnnɛ na me ne obi rekasa wɔ UK, ɔse, Fa no sɛ wo deɛ sɛ obi nim koraa hwɛ nnipa bɛyɛ twenty pɛ na sɛ ɔkɔda mu a, wate Saa ase?
nnipa twenty no, Wɔn bɛyɛ mmɔbɔ. wɔn bɛyɛ mmɔbɔ.
Wate ade no ase? Enti nsɛm a ɛba no, ɛnso nkyɛn nsɛm a Nyankopɔn ama nnipa bi nimdeɛ a wɔtumi siesie asɛm. Ɔn sɛ yɛma kwae wokɔ social media na obi abɛtena hɔ me sɔfo bi ayɛ me sei sɔfo bi ayɛ me sei busa no sɛ nnipa no ara na ɛba. Ɛba anaa sɔfo no na ɛkɔ ne hɔ kɔyɛ no. Obi tumi ba na wapena ne sɛ mebeyi sɔfo no ahwɛ mede sɔfo no bɛto amanneɛ mu. Kae hu sɛ nnipa yɛ nnipa. Wada dɛn ase? Nnipa yɛ nnipa. Nti deɛ ɛkɔ so na hunu sɛ hwɛ ayɛ a na nnipa fɛ nnipa traa. Mm. Deɛ woyɛ no wo ne nyame o. Sɛ ɛfiri nyame sɛ ɛmfiri nyame me ne me nyankopɔn na woate mu o.
Okay.
Ɛsɛ bi a mɛtwa ato hɔ no. Mm. Hwɛ ɛfie akɔmfoɔ wɔ mu bom sɛ ɛfie hɔ nyinaa na ɔmabrabɔ ayɛ basaa. Efie a wobedua nyame papa wɔ fie hɔ no, na ɛhɔ ayɛ fɛfɛfɛfɛfɛfɛ. Me deɛ, deɛ mɛka ne sɛ, sɛ Kristo besi hɔ ama n'animuonyam ayɛ kɛse, ɛno na ehia me. Sɛ Kristo besi hɔ ama n'animuonyam ayɛ kɛse na ehia me. Ɔn sɛ makoto, makoto sɛ Awurade bɛma n'asomdwie anaa baabi a papa ka no adi wɔ Onyame na anyi ne ho adi nkyerɛ no sɛ ɔdeɛ ɔngyaa mu. Na ɔno Awurade, ɔmo sɛ ɔfa ne boa a, ɔnto ne ntɛm, ɔto. Dua bi a ɛmfiri Awurade no ɛnyina, mframa bu ne ntɛm. Yesu bɛba no ne dua bi si hɔ o, ne ntui, ebi nso atutu, Wate adeɛ no ase? Okay. Na menim sɛ saa deɛ mereyɛ yi a atɔ m'akoma so na mesu sɛ asomdwoeɛ bɛbɔ ma obi bɛka sɛ ɛneɛ neɛ ɛbɛba me so ɛnyɛ no na hia me megyina hɔ mm. ama kristo sɛ nyame adwuma bɛgyina ma nimonyam a ɛwɔ mu no ɛbɛyɛ kɛse okay. Nti wo so woyɛ Christian council hɔ a, dɛn na ɔyɛ Christian council? Woyɛ dɛ? Ka biribi kakra kyerɛ wɔn. Mennim, ɛɛ, dɛn na wobɛka akyerɛ Deɛ Christian mɛka ne council?
sɛ, sɛ wɔn firi sɛ nyɛ wɔn ara na wɔn ara yɛakɔto aba na yɛayi wɔn a, wɔn nresign. Wate adeɛ no ase? Yɛyi panin ba fie hɛ, wɔn bɛka sɛ, ae, ɛna mo yɛ tumfoɔ a montie, ɛna mo deɛ mopɛ na monyɛ, ɛna moyɛ adwuma no tantaantan, ma menka wɔn ahintasɛm. Yɛ do, wɔse sɛ enwa no nyinaa kɔdidi na baako yera a, ɛno koraa hia kyɛɛ deɛ aba no. Enti wɔbɛtumi afrɛ obi no mu na ahunu sɛ wiase woyɛ dɛn awo atamfo wɔ adɔfo a ebinom fa fon sɛ obi nim mepɛ sɛ mene wo deɛ sɛ ɛnyɛ yɛ koraa woatu ka a kɔ no hɔ woyɛ akora a ɔda dɛn ase. Ɔne no kasa a, biribiara bɛtɔ yie. Hwɛ, abisa sɛ, Problem sɛn na sɔfo panyin bi na ɔwɔ kuro fam na menhu no seesei? Ɛ, me, mennim ne din. Okay. Na a, ɛ, ɔn sɛ Kumase deɛ, boys na ɛstarteeɛ no, mm. sɛ wɔn starte na wɔn koko na problem ba a, na papa no asɔre. na wakɔ siesie akɔ akɔ siesie na waka wɔn ayɛ dɛ abom nti deɛ ɛrekɔ soɔ yi yɛnni sɔfo panyin biara ni hɔ a ɔde n'ano bɛtum anaasɛ ɔbɛkasa ama asorɔkye a ɛrebobɔ no ayɛ din ɛnyɛ obi nim deɛ egu n'anim ase o wɔn papa jesus ne egu n'anim ase ɛna nyame na ɛte wɔn ka wɔn bɔ ne wɔn adie ooo. Kyerɛ sɛ woyɛ papa panyin a Onyame ama wo nimdeɛ. Nti yɛkaa sɛ wɔn mmra Castle hɔ no ne wɔn Parliament hɔ na yɛbɛma wɔn tin na wɔnkɔ. Wɔn wie a wɔbɛnya envelope. Ɛhɔ deɛ wɔbɛkɔ. Nti deɛ ɛrekɔ soɔ no a yɛde Kristo adwuma reto fam no, dɛn na wɔayɛ afa ho? But um, ebi, ebi mo nso, ebi nso bɛka sɛ Christian Council, yes, wɔn wɔ hɔ as a body, mm -hmm. but ebi a sɛ wɔn nni control over mame, churches. Maame ɛnkrɛ wɔn sɛ first kura ne ɛsɛ obi nim ka ho ɛna ɔkasakasa na ɔno afiri mu. Okay. Ɔda de n'ase.
Hunu sɛ ofiri mu no wɔwɔ adɔfoɔ wɔ mu. ɛna ɔwɔ n'atamfoɔ nso yɛ dɛ ɛwɔ mu deɛ na mepɛ sɛ ɔn sɛ yɛyi wo sɛ panyin a mm. wasɛdeɛ ne sɛ wobɛhwɛ abɔdamfoɔ so mm-hmm. akɔwensafoɔ so ayalefoɔ mm. hwɛ ebinom wɔ asɔre mu a wɔn boro mm. ebi hyehye mm-hmm. ebinom jɔt mm-hmm. ebi abɔdam wɔn nyinaa no na yɛde wabɛto panyin a etwa sɛ wotumi kɔntro wɔn.
Atoma ase gyina ase.
Nti woba nyɛ a wobɛpo no. Me me tuo sesiaa yi, sɛ me yɛ adeɛ na sɛ panyin bi frɛ me kasa kyerɛ me ɛhɔ a na matie. Ata dɛ na se. Firi sɛ ebi a ɔka na mantie a ɛbɛdu mmerɛ bi no, me nso mehia obi. Dɛ a mehuu sɛ yɛakɔkye no no, me werɛ hooe, mehyɛɛ dɛm ma meresu. Ka ɛyɛ fɛ sɛ nka Christian Council anaasɛ o deɛ yɛmfa Christian asɔfo mpanyinfoɔ a wɔde wɔn nsa si wɔn bo sɛ wɔayɛ adwuma no thirty years ɛna forty years o forty years na ɛyɛ dɛ wɔnwie na wɔanya wɔn ade ade no ase. Hunu sɛ obi nso reba, obi nnuruu saa mfie no, obenya bi. Ka ɛyɛ fɛ koraa sɛ asɔfo na me werɛ ahow o, mahu sɛ Ghana no asɔfo no yɛn dɔ yɛn ho, yɛn dɔ yɛn ho. Osɔfo anya asɛm na ɛyɛ wo dɛ wosere, yɛakyɛ osɔfo na wosere. Yo, um, abusafo, yɛne Prophet Isaac Appiah, Ogya Nyame, eh, ɔna yɛ founder and leader. Ɛyɛ Shining Grace Chapel International, Kenya ase, ɛna branch no bi nso wɔ South Africa. Ɔno ne the only prophet a ɔyɛ spiritual surgeon, ɔyɛ operation wɔ honhom mu. Wo yadeɛ no, ɔmfa sekan na ɛbɛka wɔ, ɔmfa hwee na ɛbɛka wɔ, na mmom no, Nyame ahoɔden no ara na ɛbɛyi de afiri wo so. Ɔno na yɛne no bɔ nkɔmmɔ wɔ TTV News so. Na yɛbɛtoa so kakra na yɛahwɛ nsɛm ahodoɔ a ɛno nso so no yɛbɛdi ho nkɔmmɔ. Na ansa na no, Corona aba, yɛbɛsrɛ sɛ hwɛ wo ho yie na nhyehyɛeɛ a mpanimfoɔ de agu akwan mu no so no, wobɛdi so. Face mask no, bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ berɛ ano berɛ ano. Na worekɔ dɔm mu, wo ne obi rekɔdi nkitaho a, woatumi ahyɛ bi na abɔ wo ho ban. Ɛno akyi, yɛse social distancing, mmɛn dodoɔ mu na wo nso woatumi ahwɛ wo ho abɔ wo ho ban. Na adeɛ baako a mpanyinfoɔ kamfo de ama yɛn yɛ hand sanitizer, sɛ bra no bra no wode bɛgu wo nsa na wode abɔ wo ho ban. Ɛno nti na ɛnnɛ mekamfo Tabia hand sanitizer de ama woɔ. Ɛno nko ara ne the only sanitizer a FDA agye atom a ɛyɛ eighty percent alcoholic, alcohol percentage no eighty percent. Virus biara ɛwɔ wo nsa ho biara, ɛne germs ne bacteria biara ɛwɔ wo nsa ho biara no instantly Ekum nyinaa de afiri wɔn nsa, wɔn a wɔso no wɔtumi ayɛ ɛfiri secured wɔ ɛnnɛ coronavirus ɛberɛ yi mu. Eti um, ɔsɔfo yɛkɔ, menim wo final comment on obi nim issue yi. Deɛ mɛka ne sɛ eh, me nua obi nim, ɔn sɛ wofiri me hɔ a na wakɔ obi nim hɔ, me mewɔ Kenya nso na ɔno wɔ Bosore. Bosore, okay. Eh, deɛ mɛka ne sɛ ɔyɛ nipa, ɔma n'akoma mmra fam, na ɔmpagya n'ani nhwɛ Awurade. Deɛ aba biara no, ɛno na meka sɛ, sɛ yɛamma no saa anka yɛn nso a yɛdi akyire no, yɛrensua biribi. Me deɛ, masua biribi wɔ Kennedy ho, masua biribi wɔ obi nim so ho, nti sɛ mefa mu aba a, ɛbɛboa me ma me nso m'abrabɔ ayɛ dɛn? Atumi asi me yie. Deɛ mɛka ne sɛ, Onyame nka ne ho. na ɔmma n'akoma mmra fam na ɔmpagya no na kɔɔto nsɛm a aba biara no, Onyame ma biribiara nyɛ bɔkɔɔ sɛnea ɛbɛma Kristo animuonyam no atumi atoa n'adwuma so yie nti no, menim sɛ Onyame nti, ɛda a ɛyɛ kɔɔto no, yɛn nyinaa, mɛpra ne sɛ me ara mɛkɔ akra hɔ bi na yɛakɔtaa n'akyi na biribiara ayɛ bɔkɔɔ. Menim deɛ, na nka yɛ gyidie no siw a, but seesei obi yɛ obinom asɔre ba a, me gyidie sɛ deɛ ɛkɔ so yi, Ɛbɛha no paa. Obi koraa mpo plane sɛ asɔre koraa ɔnkɔ bio. Obi nso so ɛɛ obi ebinom abam abu. Menim dɛn na wobɛka akyerɛ n'asɔre mma. Ɛna meka sɛ ɔn sɛ ɛna na meka sɛ ɛnyɛ obi nim nko ara. Yɛatete nsɛm bebree. Obi koraa sɛ ɛna ɛsɛ koraa deɛ menkɔ asɔre mo nyinaa moyɛ pɛ. Wate adeɛ no ase. Obi nso se sei. Obiara ne nsɛm a ɔka. Me deɛ deɛ mɛka ne sɛ obiara nhu sɛ ɛnyɛ obi nim nti na ɔresom Nyame.

Sɛ firi Nyame, anaasɛ w'asɛm wɔ fie hɔ a, dɛ biribi ɛde yɛ dɛn? Ɛkyerɛ me. Nyankopɔn bɛ mo ahu. Ɔdɔ obi biara. Na menim sɛ mmusuo ɛne ɔhaw a aba no, ɛwɔ mmerɛ. ɛwɔ awieɛ wɔ Corona sɛ Corona baa ne akam ewiase nyinaa ne ɛhyehyɛ dɛm nso ɔn sɛ yɛbiebie saa ne teɛ biribiara to bɛtwa ama no asomdwie ɛbɛyɛ kɛse na deɛ mɛkaa ne sɛ ana mɛsan atu nkurɔfoɔ bi fo ɔn sɛ ewiase kae hu sɛ ɛyɛ ana ɔne nipa bebree nam a yɛnyɛ ho bebree wobɛyɛ nkurɔfoɔ bi papa wobɛnya no wobɛfom no kakraa bi Ɔde bɔne bɛtua wo ka. Ɔmfa nkyɛ wo. Ya. Ɔho. Ka ehu sɛ deɛ yɛn nyinaa yɛyɛ biara no bɛtwa so bio. Ɛna mm. hunu sɛ biribi nso wɔ wiase. Ɔn sɛ deɛ amanfoɔ so obi nim deɛ ayɛ no na ɔmo ka. Mm. But papa a wayɛ nyinaa nso obiara. Obiara ntumi nkɔ kan. Ɔda dɛ no ase. Ɛno ɛna meka sɛ saa deɛ yɛ baa yi deɛ yɛsua deɛ. Okay.
Nti ɛnɛ me nam a na me hyɛ me spɛs na me hwɛ nipa tutu. Ate adeɛ no ase. Okay. Hwɛ ɛyɛ adesua na ama ɔman Ghana no o. Mm. Nipa hwɛ ɛtɔrɔ bi a dabi a meka sɛ ɔde ɔpɛ sɛ osua biribi a nipa a wobɛhwɛ no a na program ketewa bi bɛba hwehwɛ sɛ na obesi ne ho akasa. Mm. Ne werɛ fi papa a ɔyɛ ama no biara.
Sɛ obi ne wo nso reka deɛ nkurɔfoɔ ayɛ no akyerɛ wo a, ɔda no ase. Mm. Na me deɛ mehyɛ sukuu ataadeɛ, nti meda so hyɛ aban ase. Mm. Nti meyɛ a ɛnyɛ yi. Wokɔ kan deɛ wɔbɛka kyerɛ sɛ ee mo deɛ moyɛ asɔfo. Mm. Ɛyɛ a monkae bi sɛ mogya wɔ yɛ mu. Yeah. Yɛ nipa. Sɛ mekɔyɛ asɔre bɛwie a, meba te sɛ nipa. Mm. Atoma sɛ nyina. Hwɛ, Nyame tumi a ɛyɛ sunsum o! Mewie a, maba physical, maba nnipa mu. So ate adeɛ no ase? Nti deɛ ɛkɔ soɔ nyinaa no, sɛ nipa bɛte ne yie na watie ne yie a, ɛyɛ adeɛ a aba wiase ama nipa. Afe wei deɛ, ɛyɛ afe emu ɔdɛ paa. Obi sɛ emu ɔha. Ɔsɛ na meka sɛ mogya agu fam nyinaa yɛ yie. Afei sika bɛba brutal.
Kuro no nyinaa akyi. Na ɔnnim akwankyerɛ nisuo no, ɛbɛyɛ yie ama no fiti mogya agu asase no so, agu wɔ wiase baabiara. Na Onyame nti, menim sɛ deɛ asɔreɛ no ɛbɛyɛ din.
Okay, nti eh, abusuafo, wei ɛyɛ eh, Prophet Isaac Apia, ɛyɛ eh, founder and leader ɛde eh, ma Shining Grace Chapel International, Kenya ase ɛna eh, n'asafo no ɛwɔ eh, ɛyɛ ogya nyame ɛna yɛde nim no paa na honhom akwankyerɛ ne honhom dwumadie nso deɛ nyankopɔn ɛde no ɛyɛ adwuma nti no wokɔduru no ahwɛyɛ hɔ a ɛyɛ spiritual operation no Ɛɛ, deɛ ɔwɔ ho biara no nso no, ɔbɛtumi ahwɛ ama Nyame tumi ayɛ mu adwuma ama wo nso watumi ade wo ho. Nti ɛnnɛ ɛɛ, nkɔmmɔ a yɛne no bɛdiiɛ fa Obi Ni Mɛ ne Kene Japan issue no ho no, ɛɛ, ha na ɛde ɛbɛsi. Na, Ma, ma, mhm, wei, ɛdɛn na ɛkuta wo no? Ɛɛ, wei yɛ, ɛyɛ Tabia hand sanitizer. Ma menka wo asɛm bi.
Mhm. Ɔhu sɛ Tabia, Nyame ahyira no paa. Yeah. Ɔbrɛ ne ho ase, wonim ade korɔ? Mhm. Hwɛ, mefrɛɛ no, memaa Amashalu frɛɛ no sɛ, Mehia wei bi de akɔ akɔkyekyɛ.
Tabea no ara tuu kaa de guu ne kaa mu bɛgyinaa kwan ho twɛmmeɛ kɔgyee. Oh, okay. Hwɛ, baabi a wɔaduro no, ɛnam ahobrɛaseɛ nti.
Wow. Wata sɛ ma meka no ka ɛnɛ yi bisa sɛ asikafoɔ sɛ na ɛbɛyɛ saa adeɛ no mm. ɔno ha de sii ne car boot ɛbɛgyina baabi ama ɔno kora saa bɛgyina hɔ ne ayɛ late na ɔsɛ frɛ sɛ ɔgyina hɔ ɔtwɛeɛ nti bɛyɛ dɛ na nyame nhyira no
wata dɛ no ase Nyame bɛhyira no. Amen Amen Enti eh Doctor Christian Agyeman eh wo ne Mrs eh Sɔfo ɛda wo ase Nyankopɔn nso ɔnhyira wo paa sɛ eh wotumi ɛboa no wɔ saa kwan no so Nti Tabea Hand Sanitizer no eh baabi a wo biara hwɛ sɛ wobɛgye bi na wei wotumi de hyɛ wo bɔtɔ mu wotumi de hyɛ wo bag mu ɛkɔ baabi a wokɔ biara Yɛ ɔkɛseɛ hɔ nso a ɛno nso bɛtumi de asi wo table so ɛne wo fie wo office na obi wura hɔ a, ɔno nso ɔma no bi de agu wo nsam. Wei no, ɛnyɛ tintan no bi a wode gu wo nsa mu anaa asɛ de ho nyɛ nyaw no bi a, dabi. Wei no, ɛyɛ gel, enti wode gu wo nsam kakraa bi a, na wode afefa wo nsam ama wo bammɔ no nso mu adi mu, na korona yi, atumi abɔ ho ban de afiri mu. Sɔfo, Nyame.